arali hu uri ni a delela thi zwino hafhanoni no pressa wrong button no konda hu si hone mtukana no konda hu si hone ndi ḓo ni dzhenisa dza na sala miṅwe ine na na miyanu vha ḓo regreta hezwo zwinaimba ni ri mini hafha kani a vho ngo to i pressa vho to i puṱedza button okay hai fine nṋe na ini ri ḓo ḓivhana ya zwiamba zwone na vhone ri ṱangana vhone vha sa khou wana competition na musi vho i wana oo hai fine ndi khou livhuwa u fhindulwa nga yende nga ene nḓila na ḓuvha ḽine na ḓa ni khou sedza na dzi consequences ndi wane ni tshi khou fhindula nga ene nḓila ni khou mpha thi ni a delela nga maanḓa ni delela luṅwe ya zwa uri ndi kana uri ndi kana zwa uri ngili gwala thanga ani ṅwana a luso zwavhuḓi hune na dzula na hunga vha u si right i tshi tovha dysfunctional family kha ra na vhani ṅwana ṅwana vha vha fona vha ri ni tshi founa vha vha tshi fara founu na i dzula fara ni kho pfha uri ndi muthu ane na sikhou muṱoḓa mara u sumbedza zwori ani na mikhwa no fhindula zwo na fhindula sini na zwino ni kha ḓi fhindula nṋe miya ṅwana nga ye nḓila ine na khou dropa vha vhuya murahu are muthu a khou vhuya murahu kha founu ine ya vha yanu ni ngo tea u litsho fara founu Ndi ni tshi fonela na ni khou fo- ni khou pfa uri u ṅwana fono o vhedzwa basi ṱiratani o vhedzwa basi ṱiratani u shuma u ṅwana vha dzhenela kha mafhungo a vha na zwi amba zwori vhone a vha matshi wa dinafhu ini arali ni mi- ni na mikhwa ni ṅwana why arali kho- no no pfa hu tshi khou fhindula muthu wa munna na u pfesesa zwori zwi khou amba zwori is either u nga vho mubebi why ni songo recreata arali ni tshi ḓipfa uri ni ḓiropa ṅwana? ro ḓiropa ha dovha a Munna. fhura murahu Zwino munna u ḓo diliwa naye nga nḓila yo dila nayo nga vha- na vhanna ni khou pfesesa ḓiwa ni wana ni munna musadzi u ḓiḽiwa na nga nḓila ine a ḓiḽiwa nayo vhone a ndi ḓo ḓila na ini accordingly ndi ḓo ḓila na ini accordingly arali u uri ni vho sedza na wana uri no no vha munna ane miyaṋu ni tshi nga fhindula na khotsi yaṋu na pfesesa uri vhone vha ḓo vhone vha khou ṱoḓa mini kana

ndo ni founela ndi kha go ḓivha uri izwi zwine na khou zwi ita why ni tshi zwi ita ngeno no tou vuwa ni tshi founa nga matsheloni ni vha ni khou founa ni khou ṱoḓa misae zwino u thoma ṋamusi thi ḓivha ni zwo ri no kanda muthu wa rongo arali u khou nga ḓowela zwi ita kha miṅwe miṱa hoi ndi wone wo fhedzisa ndi ḓo dzula na ene accordingly ni dzule ni khou zwi ḓivha a zwi ngo zwi ḓo ḓo no kanda muthu wa rongo ndo swa ka luimbo ee ndi zwone na zwino ndo pfa kha luimbo ndo pfa kha luimbo nda pfa zwi tshi amba arali uri ni thetshelesa luimbo ni si thetshelesa zwo ri lu khou amba ni na khou thetshelesa instrument ndi zwone ni songo thoma ngitela ni songo ngitela nga mutukana ane a khou tou delela nga ngomu muḓini wanga hezwo nga mutukana ni sa khou nnengisa na luthihi ndi khou vha vhudza zwa vhukuma zwo ri mini

edzo namba foni ngori u ṅwana uri ini ha ni ḓivhi wo tou lwala muyani a ri ṅwana wavho a kori ha nḓivhi zwi amba uri ṅwana wavho na ene u na bete sa vhone u na mini
ee ni ḓo ni ḓo ṱangana nazwo ah, vha khou itesa zwo tamba vhone ma a khou tambo ndi ni yanu na khotsi yanu nga vha vhuyela dzine vhone vha